Dyiwani sole mhaka mi vito ra channel dyiwani sole mhaka mi vito ra presenter hi ri kwala a Ntokoto studios a ka Mdavuna twenty twenty one se ni sungula ku xava switina so pulani ya mina a ku ri ku by twenty twenty five.

hi 2021 se ni sungula ku xava switina swo akela mhani ivi se ni xava switina na ha ku humesa album liya ya ku wo ni tela ka hina.

swi ta ta hi jarata leswi hinkwaro se ku sungula ku va na swivulavula leswi u la ta ka yini kasi a nga sunguli hi ku n'wi xavetela switina a ta n'wi xavetela switina ntsena ke a nga a nga pfa a sungula why a nga rhanga a vona ku switina leswiya swa yena ivi se ni xavetela switina ivi se ni sungula. ku aka so a ni fanekele ni rhanga ni ba matimba lamaya ku ku ri norho wa mina ku ma ba ku ni kota ku aka yindlu yin'wanyana so loko loko ma ba ma ku tsandza ke yi ku tsandza yindlu hi va vonile va ku mani mani mani hala Dakar hi yime kwale kwihikwihikwi yindlu ni nga swi tivi ku vanhu va endlisa swona. Loko se va vona ku swilo swi swi lava ku tikomba ku swi ya kwihi ku va vulavula swilo va ku nyamisa hayi mara laha se a ni swi tiva laha se a ni swi tiva ku va va va endlisa swo se a ni ha twi munhu se va vulavula va vulavula se ni ni sungula se hi ba tiyindlu letiya ta khale. Se mhana mina lava va ni lava ku va akela yindlu se hi va belelela mukhukhu se va tlela mukhukhwini va suka ka yindlu va ya tlela mukhukhwini ku va ta kota ku kuma yindlu va suka ka yindlu va ya tlela mukhukhwini ku va ta kota ku kuma yindlu se yi sungula yindlu liya yi akiwa . Lava va va builder va ni akela box leri a ri ri hansi hinkwaro ri hela va tlhela va ni chelela va tlhela va ni chelela xilepe ivi va yi aka yi ya henhla ni kha ni ni kha ni rambiwa. Ha yi nge heli ha yi tiva yindlu hina yindlu ya tsandza yi tsandziwa manimani hi liya ya ka ya la la kusuhani na le ka manimani yi khale yi yimile ni loko ha ha ri primary a yi te taniya Xikwembu xi endla leswi xi nga duma hi swona yi hela yindlu liya a ri khumbi. A xidloko xidloko na xi tiva mina hambi laha ku nga hosini heyi swi swi swi le ku tikeni ku ku fakiwa xidloko xidloko a xi olovi a xi lavi un'wana na un'wana wa vona loko a yo ti bela two room se a ni swi tiva ku vanhu va tano ni ku hehe ni ta va komba se ve se. Ha Xikwembu xi nghenelela se yi beleriwa yi tlhela yi fuleli yi pulasteriwa laha yi nga fika yi vekeriwa mafasitere ni tshame ni bye xiyisisa xin'wana va ring i xo timoti yi kha yi fambafamba laha masin'wini ka ha xava u swi tiva ku nga se va inana ku nga se akiwa na ka ho loko se ku ta a kwala loko ri ku xikwembu a xi lava ku hi faka ti-aluminium laha a xi tshiki. or loko a xi tshiki ivi se hi kha hi hleka hi swona a ho ba ti-jokes mara a ku nga va swa serious. A hi nghena aluminium, loko hi nghena aluminium se ni tsakisiwa hi mafasitere man'wani ma ku hatimahatimanyana lama mo loko u hundza u ti vona so va ma vitana ti-S ten ti-glass letiya se ni ku ni lava tona. se ta durha ta durha nyana ti fana na an ordinary glass se loko vanhu va ti vona ku tlhela ku fakiwa ti ti S ten so swi ngo ho u na swilo u na swilo ku vula lava va nge ti why ni rhanga hi pholo ka hina ku te taniya va ku na swilo. u yi kuma kwihi u yi kuma kwihi mali ene mi mi ni worse because vanhu van'wani va kumeka ngo ma joni ma vo ma swi vona ku mo ka ma swi vo ku a nga kona so a mi tivi ku va a kha a endla yini le joni van'wani ma va vona ku i thicara luya u pfuka a ya ntirhweni. so me ni worse hi mhaka ku a ni pfuki ni endla nchumu ni ma hlalela se swi nyanya ku dawutisa mara na me loko a ku nga ri mina so ni maka mi dya koho se a ni ta dawuta ku ha heyi pfuka vusiku hi ya tirha ya pfuka a tlele. Swo se swi sungula swi vulavula se ni lumbetiwa na ku ni khendlili ni vulavuleriwa ku ve ri ni yi Rivonia swo mara ka mina a swi bayizisa nyana because swilo leswi va nge ku endlisiwa swo a Rivonia kambe a swi swi opoza nyana ma vo. wa ku ve ri a wu teki nsati loko u za u ya rivoniya a wu kumi n'wana loko u za u ya rivoniya ku lova maxaka loko u za u ya rivoniya ma vo kuma ku a ku le ku endlekeni ka nchumu ka sweswo a ni mi xikwembu xa nyanyuka nyana phela na xona loko xi swi vona ku u nga ku vanhu lava va tele nyana xi rhandza ku sampula ku lava xi ta va komba lava se swi nga ha twisiseki kahle ku. problem ku nga ku ri yini ma vo so ni ze ni va ni va chairperson ya ya swi swin'wanyana swa swa Arts and Culture forum swa ku loko department ya Arts and Culture. yi tisa information ka tinqambi hina hi yi hindzisa a ku ri ntirho wa hina loko swi ri tinqambi ti ri na swi ri ti swi tisa ka hina hina hi swi hindzisa so ni a ni hlawula ku va chairperson laha ka swilo leswiya mo se ku sungula ku lumbetiwa swona leswi a ni nga tshika hi mhaka ku a ni kumi na peni ene na loko hi ya timithinini hi humesa. mali ya hina se ku lumbetiwa swona i dya mali ya arts and culture i dya mali ya tinqambi e tinqambi tindzonda ngopfu letikulu ta khale ti sungula ku twa ngopfu himpela ti ti humetela group-ini. Ku me ni aki yindlu ene liya yi ri deputy ya mina ne i papa Sam Novela liya ya hlala laha ya Jerome Hlala brothers yo ya ha ku xava ximovha nyana xin'wana vhe swi endla ngaku himpela va yi ze va ve le ku dyeni ka mali ya ya tinqambi ene swi lo kotlanisa so. se hi sungula ku ni sungula ku lava va nga tshembiki ku i swo khendla va ku mali ya arts and culture lava va nga tshembiki swa mali ya arts and culture va ku i ku khendla a na swi tiva ku hala a nga ta tshemba ne. so a ni swi vulavuleli ku mi tshemba ni ni, ni swi vulavulela ku mi va mi swi twini leswi ni lavaka ku swi vula mi a ndzi tshama ni ya tin'angeni ni ya ni ya hlahluviwa mi um laha ni nga tshama ni ya hi loko na ha ri ntsongo ne ni tshame ni loveriwa hi girlfriend yi ri seven months pregnant na hi two thousand and six. So mantsongo wa mina va ni yisa kerekeni va ku a hi fambi hi ya hi ya twisisa ku swi endle swi endlise ku yini hi laha ni nga gcina koho ku profetiwa se va fika va ni profeta va ni byela ku swi endlise ku yini ne a in fact a vo hemba va ni hembela va ku swi endlise ku yini se kusukela laha se ni vabya swinene instead ya ku ni va kahle a ni vabya loko va ni yisa so ni fika ni vabya swinene instead ya ku ni va kahle se ni ku a na ha yi se se a no ti decidela hi nexe ni ku a na ha yi ka swilo swa so ni fika ni byeleteriwa ku ni ta tshama ni chuhile ku hi swi u swi twini ku yini kumbe yini kumbe yini so a ni a ni a ni a ni yi tindhawini ta ku profeta mina. Ndza tsana kereke a ni ngheni kereke yo profeta kereke ya hina a ku profetiwi ku ku hlayiwa rito hi chaya so hambi swi nga ri swa tin'anga ku ri swa Xikwembu loko swi ri swa na vuprofeta a ni yi ni ya profetiwa so a tin'angeni ku worse. ku va ka ni endli leswa swo loko ni vona n'anga ni suka ni tsutsuma ni ni ni hanya na vona ene ni vone rirhandzu ra vona loko ku ri na mali leyi ni nga tshama ni yi endla ngopfu mina evuton'wini hi social media kumbe hi channel ya mina a ni va ni kha ni ni ni ni ni ni hakeriwa hi tin'anga. so in fact loko se swi ya hi ku compare ne a ndzi se tshama ni dya mali ya muzalwana vazalwana vo kombela ka mina hi vito ra Yeso ku hi kombela tin'anga to ni hakela mi so ni vone vumunhu a a ka tin'anga than ku tlula ka vanhu ntsena. kumbe ka vanhu va ku va vapfumeri so mara mina hi hi vu mina a ni munhu wa swi leswiya so imagine a ni ri vonia ni kha ni tsandzeka ku ya a muporofetini se va ni lumbeta hi ku vo ni akele mhani yindlu se timbilu ti sungula ku vava ta va muhanyi va twa va swirheka se va sungula ku ni tseketsela vanhu tikweni mo se ni pfa ni fast forward ni ya ndzhaku ni fast forward ni ya ndzhaku ni nga ha fambi hi sequence se na loko ku lova vanhu va team G1 va sungula ku hi mina mina ni va dlayaka ku endlela ku ni ta kota ku xava timovha na timovha to tala vhele swo swa fita ku mbilu yi vavanyana se va ku hi mina ni Ni va dlayaka vanhu lava hi ku loko ni dlaya munhu ni kuma movha loko ni dlaya munhu ni kuma movha ma vo ivi na vo va nyanya ku lova vanhu lavaya va nyanya ku ni vulavurisa ma vo a hi mhaka ku se ni swi tiva ku vanhu va endlisa so a swi nga ha ni vava a swi nga ha fani na leswiya swa khale loko na ha ku sungula se sweswi a no va ni kha ni swi tiva ku swi rindze ku va pandzeni ni nga tlhela ni endla yini xin'wana xo ni va pandza. No. Mm. So ni sungula ku vulavuleliwa ku va ri loko u za u mbala xikipa xa team joani wa lova leswi a ku ri ndlela ya ku zama ku hangalasa ma-team joani se mara hi ku se na swi tiva ku vanhu va endlisa swona a ni nga ha swi teki swi ri nchumu . Reason ya ku Xikwembu xi vutise a tilweni xi ku ni nga rhuma mani emisaveni a ya a ya fela swidyoho swa vanhu lavaya xi nga vutisangi tiheleni ku ni nga teka mani hala tiheleni a ya fela swidyoho leswi lavaya i mhaka ya ku sacrifice u nga ku yi tirha kahle loko u sacrifice hi wa wena. That's why Xikwembu xi xi sacrifice hi Yesu ku nga n'wana wa xona. Loko ku ri ku a swi endla ku sacrifice hi wa kun'wana u ya teka a ti heleni a xi ta va xi teki diamond rin'we a ti heleni xi ri vamba va Baphomet xi ma vamba mara u fanele u sacrifice hi wa wena. so timembara letiya ta ti-fans ta mina a hi va ka hina I don't think na loko ku ri ku a ku ri sacrifice a yi ta tirha hi mhaka ku i munhu wa le mintini loko ku ve ya tirha eka munhu wa le mintini. a ni nga ta teka ka mathimjiwani antwani ya yingisela ti-voice note letiya ta group ya tiko ni ku ni nga teka mani mahala laha hambi wo hi three three kwalava ku tisa hi three tisa hi three ni va famba hi three three antwani ya yingisela ka group ya tiko ni ku loyi na n'wi teka loyi loyi na n'wi teka loyi e a loyi loyi u nga ku yima na mina mo ni n'wi tshika loyi na n'wi teka loyi Ma vo? So a swi tirhisi swona. Va lava wa wehe. That's why a ni swi tivi Xikwembu xi swi pulane njhani ni ni xi khensa everyday ku va ni kha ni hanyeriwa. Loko ko lova munhu na swi tiva ku ni pekiwini. Imagine a ni kha ni vulavuriwa so, ku love va le handle. Se loko ko va ku loviwa xaka ke? A mara Xikwembu xa sampula ku na van'wana va sungulaka ku he he va le ku heleni ma-team Johan va le ku heleni ma-team Johan xi ku qambhi kwale group-ini twi ku ku hwi xi ku kokwana wa lowun'wani pu a chani u posta munhu ku ku na nkosi ka vona a ya xuta swinepe a yime patwini ni khensa support support ya yini xuta yi ri le tendzeni yi vula ku hi khensa ku sapotiwa nkosi a ni wa wu loveriwi wena. Se ni rhwexiwa swilo ni vulavuriwa ni vuriwa ku ni xavisa ti-drugs a China ni na ma-business mo huma endleleni. loko ni vulavula hi timhaka ta China ni vulavula ni tsundzuka ku ku na lava va ni edit-a ni mbale maphuraphura ma vo loko loko ni ni ni ni edit-iwa ni mbale maphuraphura tibara ti nga swi voni ku i A_I a ti twa ngo himpela ni va ni mbala swi leswi ti ta ti ta endla ti-video hi oh God so ni sungula ku vulavuleriwa. hikuva ni fikeleli milorho ya mina ya ku akela mhana ni sungula ku vulavuleriwa ku va ni fikeleli milorho ya mina ya ku perform-a ni yime henhla ka xiteji ni sungula ku vulavuleliwa ku va ni fikeleli milorho ya mina ya ku twala ka xiyanimoya ni sungula ku vulavuleriwa ku va ni fikeleli milorho ya mina ya ku voniwa ka television sawa. ku lo sala wun'we norho wo hambi mo ni vulavulela loko ni fikile ni nge mind wo ni fuma mara um a ni khendlangi mina and a no va na lucky ni lo katekisiwa hi Xikwembu se Xikwembu ni xi vone hi matihlo khale a ni nga swi tivi ku mi endlisa swona swa ku tseketsela munhu loko mi vona progress se sweswi ni swi tivaka tseketselana. Ndzi sungule ku swi tiva laha ku va ma twenty seventeen loko ni ta va ku ku va sure hi laha ni nga endla na risimu ra ku ni kombela vana lavantshwa ni karhele hi lava khale me ni lava vana lava ntsongo so. Milorho milorho ya n'wina leyi mi yi navelaka n'hweti nqambi ma ha ku taka. N'wina mi nga na ti-business ma ha ma ha kulaka, n'wina mi nga na tinyiko to karhi leti nga ta mi humelerisa. Ku navela loku nga ka n'wina, ku ta mi pumbisa vuloyi siku rin'wana. se loko mi nga swi tivi mi ta fana na mina mi twa nga ku hi n'wina mi nga ku endleni ka swa wrong kasi swi endlisiwa swona ku the more u progress i the more u ti nyanyisela ku valala vanhu va zama ku ku vulavula ku biha ku tiko hinkwaro ri ta ku nyandza. tiko hinkwaro ri ta fana na vona ri ku zondha that's why munhu a nga ngheni ku ku ku a nga lolohi ku phunta a nghena ka Facebook a type a timovha ta yena G one letiya mi nga ze mi xisiwi. Vanhu vo tlhariha va teka registration va ya va ya scan-a va yi humesa mavito. A va ze va va hleketelela. U to hlamala loko u tsale status xa xa nga like-riwi na hi munhu. Khale va twa ku vava ku hi research-ini hi kuma ku hi ta yena, ho yi tlhela yi pfuka yi buntela moo. Se na na na valala va mina va zonda wehe. Swa pumbisa. ku achiever ti-achievements ta hehlisa i gcina i fika ka xiteji lexiya xa ku na lava a va ku pfuna ku khongela ku fikelela one two three fikelela one two three va sungula ku ku dlawuta. swa ku na loko ku ni kombela mi ni pfuna ku khongela ni hleketa ku va ku u tlhela a phuntisa a vulavula hi xikhongelo loko ku ri ku va na swa yena se hi dawutiwa na hina va ku khongelelaka success ya .